loko mo ni vona ni nga ha reply swilo swo talatala la ka ka social media a hi timhaka ta ku ri maybe ku na laya a nga teka game hayi loko mo ni vona ni nga ha reply swilo swa ka Facebook or maybe swilo swa ka social media or TikTok or whatsoever thing it's not like maybe ku na munhu a nga ta va a teke game game nge yi teki contact yi tshama yi khomini hambanisa na minkarhi fambisana na minkarhi um and a wu fambisana mukari kumbe khe yi rhandza ti-likes ta ka facebook khe yi nga hlambi van'wani va rhandza ti-facebook like va rhandza ti-likes ta ka tiktok na facebook va ri khe va dzone dzona wa twisisa ku yi njhani so um lexi ndlaku i ku ri um it came to my attention ku ri hayi man van'wana a va ha pfuni nchumu they are no longer relevant so ku fanele munhu ha phuxa sweswo hambi o vulavulaka yini munhu sweswo ha ha n'wi hlamula so na ku kula nkarhi wun'wanyana na mina ku kula na swona swi kahle growth yi nge tshami ri ndhawu yin'we yi khe ya dyiwa na vanhu lava nga ku pfuneki nchumu masiku hinkwawo vanhu lava kumaka nkarhi wun'wana ah, they're not um changing anything aka vutomi bya wena hambi wo n'wi munhu ku hambi wo n'wi byela ku pfutseka e eh, a ah, lero wehe ka wehe wehe wo ku luza wehe a ni tivi ku ri ma ma ni twisa leswi ni vulaka swona se sweswi ni ta famba swi na ku fambisana na tlilasi sweswi ni fambisana na tlilasi ni ta va loko ku ri ku na munhu ni nga ta va ni kha ni chingelana na yena ka social media i fanele a va a rhanga va ri na matric ku sungula. munhu un'wana na un'wana loyi ni nga ta ni ka ni chingana na ye ka Facebook or ni va na ti-arguments na yena i fanele a va ri na matric ku sungula a na ha vi na ti-argument na munhu wo kala matric sweswi loko i ku heta ku neti i rasa hi ri phepha ku sungula fini yi sungula hi minimum hi standard minimum standard a na ha argue na vanhu vo kala matric sweswi going further na hambi wo munhu o vulavula yini hambi wo fika ku marhaka yan'wamalaji a ni nge vi na a na ha hlamuli nchumu sweswi sweswi swa kahle ni ngi swi vona ku swi ya swi ya nge kona hayi ni huma ka swona and a no luza nchumu people and i don't lose anything a ni luza nchumu ende ku ha munhu la nga ni chuhisaka with anything hi vuloyi hi anything hi nge endli nchumu ni tsandze vanhu vo tala ngopfu va tele ngo lava nga tshama va ni traya so um a na ha hlamuli nchumu loko ni nga ku a sweswi ni famba na na class sweswi class leyi ni nga tshama ni rhwala yona sweswi ni famba hi class ni sungula ku type loko ni chingela ni ni sungula ku chingela na type ta mina hayi sweswi swo ka swi nga pfuni nchumu loko wa ha ta kwini loko humesa vutandzi humesela mutandzi ku wa yi tiva ana wa deya ke before ya kule hi fanele hi sungula ka one plus one hi nge sunguli ya sungula ka ti-level telene ni ri humesa umalusi ku sungula before ya kule hi rhanga hi ku humesa umalusi a na ha lava ku akiwakiwa na genge sweswi famba ni akiwa na mufuni wa genge ya marimi genge ya thyaka no I'm done sweswi ni nge he ni tini vulala swo tala loko munhu vona ni akiwa na munhu swi vula ku i na amalusi munhu yaloye going further going further um and a swi vuli ku ri maybe ku ta ku ri munhu i ku ni defeatile a nga lo ni defeata me a ah, teki sweswi ka social media personal i don't take it personal ni degrade ni ni hlamula na vanhu na na swilo sweswi ni nga swi hlamuli ivi swi kuma na exposure wa vona ni ri munhu wa smart so as clean as i am i know i'm clean you don't need i, I don't need anyone to say to, to say that to me mina hi wexe na ta tiva ku ni clean um a mi tshama ni ni n'wa khwati kumbe ni ni n'wa swi swin'wana swo ka swi nga tweli ni twali mi ande ku ri ni tlela ni dyini a swi bohi ku ni fanele ni tirhisa matimba tirhisa miehleketo ntsena a swi bohi ku ni tirhisa matimba ni tirhisa miehleketo ntsena just tirhisa miehleketo nje hayi ku ni fanele ni tirha ni munhu wa ku ri ya ku ti compare ku ri ku i hard labor ku ri wo wa foxolo nje foxolo a wu fanele ti compare na foxolo kumbe piki nje na vona yes i've reduced myself ni endla swilo sweswo ni nga swi endla okay i apologize ka lava maybe a va withdraw inspiration from me but uh, going forward from now ni kombela mi maka marito lama from today or maybe to, uh, from this evening a ni ya na ha hlamuli swilo swa vanhu vo kala matric sweswi van'wani phela ku ambale white va langutaka nga ku tintsumi va i va angel gabriel wa vo mara i kuma ku munhu wa ku loko ambale white va langutaka nga ku xidzongodzi wa xi ta xidzongodzi ku xidzongodzi so no pfuka ambale white a u mbala white u kuma swi meche hi ndlela yin'wana ku laya na movha ka z z kuma ku hlangana na movha ka z z two ku phakathi ku kwala ndzeni amuvha ka ZZ2 na hava muvha ka ZZ2 wa ku muvha ka EPWP ah, amuvha mina mina muvha mina u twa muvha mara so nkarhi n'wana yi fanele yi sungula a vehicle it must meet a minimum standard hi kota ku vulavula hi ku i munhu na munhu u fanele ku vula ku ara loko mi ni langutini munhu wa ku ni nga ha ni concentrataka swi swo vanhu vo i xavi mani mani mani ku a pfala movha mina mina mina like this mina as smart as i am ni ya langutana na swilo swa vanhu vo a nga si tshama um a ndlela tiko nchumu mina ni na ka na doneta hi muna hi muna a hi fambi bapongo loko hi endle swilo hina like i've indicated swilo leswi nga swi ndla hi five years wena mi ni swi ndla hi two days two days swilo swi nga swi ndla hi five years loko ku ri ku yi tshama mi donata hi nga va maybe i fambe ni nyikela mati ya or maybe ni nyikele tihunyi for for twenty years ni swi coverase masiku mambirhi ntsena swesweswo i tindla masipala hosi yi fambi nyikana na mati masiku lama ndla masipala masipala wu rhumela vaterekani laha wani wo nyanyuka ni la ku voniwa yi rhandza n'wa attention u famba endla swi mina hi nyikela swa proper nandzwini mati ya wambo ka nga fikanga lava ta lahla la mutini vona u nyika bokisi i ta lahliwa munhu a ri hava a nga lahliwisaka munhu hi nyika la bokisi hayi swi swi byelaka swo swa mati mati ya ku endla